Eh, muri sei comrade rega ndimborespondawo ini sezanupf supporter eh, kutengerwa kwaitwa madzishe motokari uko ini handiwirirane nako handiwirirane nako pakuti madzishe vakabva kunotengerwa maford ranger manje manje noti kare hatisi kuti isusu madzishe ngavasatengerwe mota madzishe ngavatengerwe mota but madzishe vakabva vanotengerwa mota manje manje manje manje i think hadzitorina kana three years dzauya motokari apa vakutotengerwa dzimwe zvakare motokari so nyaya yangu iri pakuti eh, ini semuzanu pf supporter mari dzatengwa mota idzi idzi ko mari dzikaendawo kuvanhu vanotambura vakaitawo sesu mari dzichiiswa muzvipatara muzvikoro kumagetsi mvura yakachena mumigwagwa and so forth zvakadii pane kuti madzishe varambe vachingotengerwa mota sekunge ivo ndovoga vari munyika ini handione kuti apa hurumende yakagona haina kugona hurumende apa because madzishe akabva unotengerwa mota manje manje ende madzishe vakutoita kunge ndiwo voga vari munyika ko isusu varombo tichazobhenefitawo rini Ko isusu varombo tichazowanawo rinhi? Ndava nyaya iripo ndeyekuti macomrades ngatitauranei chokwadi macomrades ezanu p f we love zanu p f tinoda zanu p f asi kana mutoo uyu wokuti madzishe anotengerwa motokari isusu vana vezimbabwe tichitambura hazvina zvazvinombotibatsira takavhota takavhotera zanu p f hatifanirwi kufa kufira nyaya yekuti takangovhotera zanu 12 just random ri takangovhotera zanu 12 zvopera zvakadaro kana kuti tofira kfc kana tofira ma10 dollars kwete tiri kuti isusu hurumende inofanira kudhilivha zvinhu zvinofanira kubhenefita munhu wese munyika mwana wese wezimbabwe asina kuvhotera zanu p f neakavhotera zanu p f tofanira kunge tichivhotera nyii tinofanira kunge tichibhenefita mabenefit enyika kwete kuti vanhu vashoma ndo vanobenefita we don't want that we don't want that madzishe vakabva unobenefita motokari mai manje eh, eh, hadzina kana three years motokari dzapinda vakubenefita dzimwe motokari zvakare kweisusu tinozowanayo chinyi chatinowana Madzishe havasiriwo voga varidzi venyika. Nyika ndeyedu tese. Kana vachingoitirana vachingodyisana mari pachezvavo, vachingodyisana mari pachezvavo, vachingotengerana motikari pachezvavo, ko isusu varombo tichabhenefitawo riini? Ko isusu varombo tichawanawo riini? Ezvo tikaenda kuzvipatara hakuna mushonga, unosvika unonyorerwa kadhi rinenge ri 10 dollars kuti wakandinzwa nani kuchipatara pasina mushonga pasina chii wonyorerwa kadhi wozonzi enda unotenga mushonga kumaprivate clinic kana kumafamasizo but madzishe vachingotengerwa motikari pavadira Ngatisadaro varume. Kunze uku kune nzara, kune vanhu vari kutambudzika uku. Mvura haina kunaya uku. Kune vanhu vasiri kuwana zvikafu, kune vana vasiri kuenda kuzvikoro. Zvinosiririsa ukaenda muno dzimwe nzvimbo munosiririswa kuti vanhu havasi kuwana ari kudya emiro kamwe chete a day. One meal a day. one meal a day vana vari kutadza kuenda kuzvikoro but madzishe vachitengerwa maford range anodhura unosiririswa ukaenda kumaruzevha uku hakuna migwagwa vanhu vari kutambudzika vanhu havasi kuwana chikafu vamwe vanhu vari kutodya muriwo green vegetable risina madomasi risina cooking oil but hurumende chinotengera madzishe motikari tutu maford ranger for what for what kune vanhu vari kufa kuzvipatara kushayiwa oxygen but hurumende chinotengera madzishe motikari 1010 for what Ndinogara ndichitaura inini kuti isusu semaZanu PF supporters tisu tinofanira kunge tiri mberi kutsiura madhara edu aya kana vanhu veopposition vakazouya vachitsiura ngavauye vachitsiura havo but isusu masupporters eZanu PF tofanira kunge tiri mberi kutsiura this nonsense this mess iri kuitwa nemadhara iyi this is a mess tofanira kunge tichitsiura madhara edu aya macomrades eh, eh, isusu vezanup f kana veopposition vakauya vachitsiura ngavave vachitsiura but isusu tiri mberi and another issue ndeyekuti vanhu veopposition they are not enemies for, to, to us kana madhara akatadza kudeliver economy yenyika chokwadi chokwadi vanhu veopposition vanotitukirira vanotisoropodza asi kana economy yakadrivwa zvakanaka naka muchaona kuti munhu wese anorespecta hakusi kugadzira economy kwokuti munotengerana motikari muri vashoma shoma muhurumende imomumu nemadzisha aya ko isusu takakuvhoterai tichabhenefita riini tichawana chinyi tofira kfc here varume that is why muchizoona vanhu vamwe sometimes vanozopedzisira vapanduka manje mamwe mamwe makomuredzi anozopedzisira apanduka manje akuti is better tinotsvaga hedu vatinofungidzira kuti tikamuvhotera kana tikamusapota munhu uyo anokwanisa kutiitira zvakanaka zimbabwe is not a private limited company yevanhu kwete zimbabwe ndeyevanhu nyika inovakwa nevene vayo kwete kuti inovakwa nemadzishe kana kuti nevanhu vatakapa basa muhurumende kuti vashande muhurumende vachitimirira isu kuti vagadzire ikonomi then kana tavapinza imomo wotanga kutibira wotanga kudya voga kwete nyika inovakwa nevene vayo vene vayo ndanani asina kuivo asina kuvhotera zanu pf neakavhotera zanu pf tisu varidzi venyika tisu tinofanira kunge tichivaka nyika saka imimi maleaders takakupai zvigaro zvekuti mutitungamiririre hamusi mashefu edu imimi tisu takakuimployai tisu mashefu enyu isusu kwete kuti imimi muri mashefu edu hamusi mashefu edu imi anenge ane mubvunzo neni ndinonzi tonipindura ngauye kuinbox kwangu topedzerana ikoko totaurirana toonesana ikonomi iri kundengendeka hakuna mari munyika umu but hurumende iri kuwana mari ikunotenga mari irikunotenga maford ranger mazimotokari anodhura but vanhu vari kuenda kunotenga mari pamukoto vanhu vari kurarira mari pamutsetse ivo madzishe aya nevakuru vakuru vari muhurumende hapana anorarira mari pamutsetse hapana anotenga mari kumukoto vari kunodzitora mari kuna narbz pachena kutengwa kwakaitwa motokari dzemadzishe idzi idzi hakuna kunaka kuvana vezimbabwe hakuna chatiri kubhenefiti kuvana vezimbabwe nyika inovakwa nevene vayo vene vayo tisu takavhotera zanupf nevasina kuvhotera zanupf mazimbabwe ndisu varidzi venyika imi vakuru vakuru tikakupai basa kuti mutishandire muri maservants edu isusu hamusi mashefu edu isusu ndisu mashefu enyu munofanira kusaluta isusu tikakupai basa kwete kutibira kwete kutadza kudriver yenyika kwete kutadza kudriver economy muchiita basa rekusplasha mari muchitengerana mari nemadzishe uku we don't want that